Wel, siwmai, a croeso i podlediad Lab Wast, Grefio yn James, rif 8, wythnos yma gyda Heledd ap Gwynfor, siwr i ti. Iawn, diolch, siwr i ti.
Good, ti'n excited?
Rwt, mlaen.
Ie, yeah, fi, fi, fi fyd, actually. Fi wedi bod yn edrych mlaen, ond ni'n jyst yn siarad cyn awr am yr ochr gwirfoddoli, ac ti'n gwisgo siwmper ffansi iawn heddi. Ti'n meddwl bod hwnna'n ffansi, te?
Wel, mae'n smart. Tri anna ti. Ond, ond uh, dewn ni mlaen i hwnna cyn hir. Yn gynta, mm. le ti'n, le ti'n, wel, le ti'n byw, le ti'n dod o? Ie, yeah, mae hwnna'n gwestiwn da, ta. Yeah. Achos uh, fi wedi byw uh, tipyn o bobman. Um, so ni'n dweud bod fi'n enedigol o'r ardal hon, Dinefwr, so o bentre Bethlehem, Llangadog, um, na ble oedd uh, mi'n hi a ty ci. Bethlehem oedd... Llangadog neu Bethlehem Llandeilo? O! Achos mae fel... O, Llangadog ni'n dweud. O, fe? Ie. Yeah. Oh, okay.
A ty ci yn un o Wynfe. Pentre'r Bois, a mynd i o Fethlem, a wedyn i fy mam wedi geni yn llythrennol yn number one Tremagarn, Bethlem. A dad hefyd, i rieni fe'n byw yn y Dalar Wen rhwng Bethlem a Llangadog, so gath ei fagu myna, a ges i'n ngeni yn Bethlem 'fyd. A wedyn ni, mae dad yn weinidog teld, so mae hwnna'n esbonio lot pam ni'n symud rownd. Okay. Dyw gweinidogion ddim yn para'n rhy hir, ti'n meddwl, mae'n rhedeg mas o brygethau, maen nhw'n gwybod mynd i gapel arall. Sorry, da. Um, so, um, wedyn ni, eithon ni i Dal y Bont yn Gogledd Ceredigion, lle i ysgol gynradd. Wedyn ni, symudon ni de'r sir i Llambed, a wedyn ni si ysgol gynradd um, Coedmor oedd i enw fe, yn Cwman. bellach yn Carreg Hirfaen. Okay. Um, so fi'n credu bod cydweithwr i ti, Glyn, yn byw yn... Yn unig o'n e?
Pat Glyn yna. Ie. Yeah. Oh, okay. So ni'n byw fyna, i ti ysgol fyna. Wedyn, ti'n dod i'r top yn wedyn ni, achos fe symudon ni fel teulu i wlad o'r enw Guyana, a baner Guyana i yeah. uh, sydd yn De America. Eithon ni na fel cenhadon, oedd dad yn gweithio mas na. Um, mae stori dy fi wedi, ti'n allan ni siarad am Guyana, dy ti trwy dydd ysdi eisiau, ond Torri sori Tempted, hir go on. yn fyr, um, buon ni biti farw mas na, gaethon ni typhoid, a nath um, y doctoriad yn yr ysbyty ddweud, os chi eisiau byw, mae eisiau chi fynd getre i cael y meddigyniaeth. Gywir, oedd dyn nhw ddim yn meddigyniaeth. Chos mae Guyana yn un o gledydd tlato'r byd, yeah. so oedd dyn nhw ddim y tabledi. So ddethon ni gytre i Bencader o bob man, sa'n gwybod beth oedd gweitha, Guyana neu Pencader. a wedyn ni, o'n i'n ysgol uwchradd yn Dyffryn Teifi, Llandysul, symudon ni Cwm Tawe, so es i ysgol gwyr. Oedd dim chweched dosbarth yn gwyr, so gorfod i fynd i ysgol Slofera i'r chweched. A wedyn 'ny tra o'n i yn y brifysgol yn Aberystwyth, symudodd mam a dad eto nôl i Llandysul, Ceredigion, a fyna ma' nhw o hyd. A i fi bellach... Wedi setlo ti'n meddwl nawr, neu ma' nhw'n barod i symud to? Ma' nhw wedi setlo.
O, oce. Odyn, dad yn 'i 70au, ma' nhw'n... O, oce. ...hapus yn Llandysul. Ie. A wedyn i, i, i fi'n byw gyda ngŵr a'n fab yn gyfyrddin. Gwych.
Na ti? So cip olwg fras iawn o falle stori hir hir. Siwr sydd oedd y gan yna? Ti'n cofio lot o'r wrth gwrs beth oedd o'i dran ti drona? 12. O, oh, okay, so, so ti'n... So ni'n 20 a oedd y mrawd yn 11. A um, so o'n i'n eitha cyffroes yn symud mas na i fyw. Yeah. A dechreuon ni ysgol uwchradd na hefyd. Ges i wisg ysgol, fi o'n i'r ysgol. yr unig blant gwyn yn yr ysgol, um, achos mae Guyana yn wlad ddiddorol o ran, um, mae wedi deillio'r gaeth wasanaeth, mae'n British colony, so yeah. Saesneg yw prif iaith Ewropeaidd Guyana. A wedyn ni, um, felly oedd, oedd yn rhwydd i ni gyfathrebu y pethau, um, a mae dy ti pobl sydd yn ddisgynyddion o Africa ac o India. a wedyn maen nhw'n casau ei gilydd. So mae lot o um, upsets. Tensiwn fel. Mae lot o tensiwn yn Guyana hefyd. A wedyn mae gyda ti brodorion wrth gwrs, yr Amerindians yn byw na, ond maen nhw'n tueddu byw yn yr Amazon. Ie, um, yeah, oedd yn ddiddorol iawn, oedd yn brofiad, ti'n modd, fi dal yn meddwl nôl am y profiadau yna, a'r profiadau cynnar na, nath siwr o fod ysgogi fi i eisiau fynd i fyw dramor, um, a wedyn ti siŵr yn dod i'r ffaith bues i'n gwirfoddoli wedyn yeah. i a byw mewn gwledydd eraill dros y byd. Um, achos y profiadau cychwynnol na yn Guyana, yr hedyn na wedi blannu wedyn ni, bod fi yeah. tad yn cosi a bod fi eisiau mynd i wledydd eraill. Ond ti'n gweld efron, fi'n fi gweld hwn yn pobl falle sydd yn ei ugeiniau nawr, a maen nhw wedi bod yn trafeili falle pan o'n nhw gyda teulu, yeah. 6, 7, 8, 9, 10 mwy ddod, a nawr na beth maen nhw'n mynd wneud. Maen yeah. there's a big world out there rwan. Maen nhw'n wastad yn gweud, mae'n rhan o'n fethau, fi yeah. mae'n mynd i gweld beth sy'n na. Ie. Yeah. Mae'n mor hwydd i ti fod yn cyfforddus yn dyled dyn ar yeah. hapus dy fyd. Pan ti'n cael y mynediad yna wedyn i a gweld beth sydd yn bosib, mm um, mae'n anodd stopo wedyn ni. Fi wedi gorfod stopo nawr, chos mae dy fi crwt yn mynd drwy ysgol o bethau, yeah. so ie. Yeah. Mae cyfyrddin yw fy myd nawr. Am nawr, ie.
Yeah. Yeah. Da ni'n mlaen i'wna. Fed, o ran mas yn gyana de, beth y tywydd o? Uh, boiling, poiling. Mm. Um, mae fe reit o dan y cyhydedd. Ah, oce. Okay. Um, so mae'n rili really dwym na. Um, trwy'r flwyddyn? E...
Trwy'r flwyddyn.
Mae nhw'n cael monsoons wedyn ni, so tymor y glaw. Um, so dwym trwy'r amser. Um, a ddim econs, fel fi'n gweud, mae'n wlad dlawd iawn iawn. So dyn nhw'n gyfarwydd â um, Wel, oedd, oedd trydan pan o'n i'n byw na yn y 90au, um, o ti'n cael power cuts yn gyson wedyn ni. So, bydde ti'n cael trydan, a wedyn bydde power cut yn digwydd, a bydde just dim trydan dy ti, byd ti'n neud lle mynd tywyllwch, canwyllau gyda ti, bethach la. Yeah. Ond, ti'n ma, bwyd yn pwdri yn y ffridge a rhywbeth efo la wedyn ni. Um, a hefyd, ti'n ma, falle bod hwnna'n rhan o'r rheswm gyda ni typhoid fyd. Mae typhoid yn golygu dŵr brwnt. Mm. So, ni wedi dysgu oedd rhaid i berwi'r dŵr cyn i ddefnyddio fe, o'n i'n gwybod na, mae'n mas na. Ond erbyn y diwedd, o'n i'n berwi fe am ddeg munud i trio lladd y bacteria a pethau, ond mae'n dal, to, geithon ni'r bacterial... Uh, God. Virus, neu beth bynnag yw e wedyn. Ti wedi bod draw na ers...
Na, mae dad wedi bod nôl na. A bod yn onest, pan dethon ni nôl, fi o'n i, o'n i fod i fyw na am ddwy flynedd, um, na pan ddechreuon ni'r ysgol, Um, ond wnaethon ni ddychwelyd ar ôl tri mis, oh, achos okay. eithon ni'n sal. Ond nath dad aros mas na, so oedd mam fi a mrawd yn byw yn Pencader uh, ac yn mynd i ysgol dy ffrind Teifi, tra oedd dad dal yn gweithio mas yn Guyana. A wedyn mae dad wedi bod nôl mas na unwaith, o'n i eisiau mynd gyda ge, ond oedd y cyfle ddim yn caniatau, really. Um, dyw e ddim yn wlad dwristaidd. Um, mm. Sneb, fi'n fi siŵr bod ti byth di clywed am rhywun yn mynd i Guyana ar ei really. gwyliau. Na. na. A mae rhai pido cymysgu fydd y Ghana. Mae pobl yn cymysgu y Ghana sydd yn Africa. Africa yeah. Yeah. Na, fi'n gwybod yn gledydd, ond uh, yeah. fi'n gwybod lot o'n Guyana, cofio. Na, na. fi'n gofyn a fi'n fi, fi dolio'r gledydd hefyd. So. Yeah. Na, uh, dyw e ddim. Cultures o fe, cydda. Yeah. O, na fe. Wel, rhwng hwnna, mae'r rhoi sgiliau i ti. I gweithio ar fentre iaith, wrth gwrs. Nele, ti wedi pigo lan. Naturiol. A dyna pam i ti yma heddi, really. Yeah. Uh, I siarad am dy swydd hefyd, sef Mentre Iaith Cymru. So, technically, i ti'n bos i fi, achos ti'n bos i Owain, technically, chi si lan fan hyn, o'r un i si lan fan hyn. Na. Fe fel am gweithio neu ni'n gweithio ar yr un lefel, beth i ni? Na. Um, technically, chi yw bosses ni. Oh, gret.
O'n i ddim yn gwybod na. Mwyn di newid y, y, y sgwrs. Sgwrs, sorry. Ti'n ti ymlacio lot fwy. Yeah. Fi'n mynd yn fwy stres fe.
so beth yw'r mentrau iaith Cymru i, yeah. i roi bant wedyn o'r agwedd y mentrau iaith fel ni? Ie. Yeah. So mae gyda ti um, dros Gymru 22 mentrau iaith. Ie. Yeah. Mae fe basically bron un menter i bob sir. Dyw e ddim cweit yn gweithio fel 'na, achos fel yn Sir Gaerfyrddin mae 'da ti tair menter. Ie. So, ond dyna'r unig sir sy â cynifer o fentre. So, 22 o fentre ar draws Cymru sydd yn gwneud gwaith arbennig o fewn eu cymunedau nhw, yn lleol i'w hardalodd nhw. Ffantastig. Yma yn Llandeilo, chi'n darparu gweithgareddau, digwyddiadau, cyfleodd defnyddio'r Gymraeg yn ardal Dinefwr. Gwych. Ond mae 22 ohonoch chi wedi pocedi ar draws y wlad. Yeah. So beth mae Mentrau Cymru yn neud ar acronym, so ti'n lli cyfeirio ato ni fel MIC wedyn, yeah. be mae MIC yn neud yw trial cydlynu a cael y 22 menter iaith i siarad ei gilydd ac i weithio ar brosiectau cenedlaethol hefyd, achos mae weithiau gofyn bod hynny'n digwydd. So cariwch chi mlân 'dych gwaith chi yn lleol, gwych. Jyst withe mae eisiau bod pethau'n digwydd yn genedlaethol. Okay. Nawr, os oes pethau'n digwydd yn genedlaethol, pwy sydd yn arwen ar hynny? Wel, Mick sy'n camu mewn ydyn ni arwen ar hynny, achos os wyt, os wyt ti neu Owain o Dinefwr yn arwen ar brosiect cenedlaethol, falle bod bias wedyn ni i ardal Dinefwr. Okay. Falle bod 21 menter arall yn meddwl, o, hang on, tywed. So dyna pam i ni fel triawd, dim ond tair o ni sydd yn gweithio i MIC, i Mentrau Iaith Cymru. Fi yng Nghyfyrddin a Dani a Catherine sydd yn Llan Rwst yng Nghonwy. A mae'r dair o'n ni wedyn ni yn gyson yn siarad yn gilydd yn cyfathrebu dyn gilydd ac i ni'n gweithio er bydd y 22 menter iaith. Os roedd ei enghraifft i ti, Steddfod. So amser mae Steddfod, mae Steddfod yr Urdd yn dod i Landyfri mm -hmm. mis Mai. A mae Menter Dinefwr yn mynd i chwarae rhan flaenllaw a stondin yn, ar maes y Steddfod. Wrth gwrs eich bod chi, Steddfod lleol chi yw chi, yeah. a Sir Gyfyrddin. Mae rhaid ni gofio'r ddwy fenter arall, gyda Dewyd yeah, Ddigar yeah, ac yeah. Gwendraeth Elli, achos Steddfod Sir Gyfyrddin yw chi. Yeah. So mae'r dair menter yn mynd i fod yn amlwg iawn, Ond mae Steddfod yn denu cynulleidfaoedd ar draws Cymru. So, er pwysiced yw cael chi na, achos eich Steddfod lleol chi yw hi, mm -hmm. mae yna gynulleidfa yn mynd i ddod o Fflint, o Ynys Môn, o Sir Benfro, o Drefynwy, a felly mae angen rhywun i gynrychioli'r mentre eraill hefyd. ti'n methu cael 22 aelod o staff Na, wrth gwrs. ar y stondin. So dyna pam wedyn mae gyda ti aelod o staff mic na i gynrychioli'r 19 menter iaith arall. Iawn, Ac i ni'n eich cynrychioli chi um, mewn nifer o gyfarfodydd allanol, so ni yw llais chi gyd wedyn ni. Ddim just yn efwr, ond y 21 menter arall hefyd. Ie, yeah, fi da ti. Mm.
Good. Ond chi sydd wedyn ni yn dweud wrthon ni beth chi eisiau Na pam, ni'n cadw, ni'n ni cyfathrebu gyda chi yn aml. Yn oedden, ie.
Fi wedi gweld ti lot, lot yn y, yn y ddoi, ddoi mis dda. Yn arta taw. Yeah. Um, er mwyn, so, os, tyma, fel i ni'n darparu ar gyntrefnu cyfarfodydd ar gyfer chi, ni, o, oh, beth, nes, beth sy'n digwydd a beth sy'n gyffroes ar hyn o bryd yw cyfres o gigs. Mm. Um, mae HMS Morris, yeah. sydd o Landyfri, nag yw Helen Watkins yn dod o ardall y Dyfri, maen nhw'n eu taith gigs. ar draws Cymru yn ymweld â nifer o leoliadau, y mentrau sydd yn trefnu hynny, ond mae Mick wedyn ni yn helpu i hyrwyddo'r daith yn ei chyfanrwydd... Ie. ...i ddangos, timod, cymaint sy'n mlaen ar draws Cymru. Gwych.
Ie. Ti'n mwynhau'r swydd? Fi yn.
Mm. Fi'n mwynhau'r swydd achos mae staff da ym mhob un menter, a ti'n lli gweld ma' nhw ishe neud pethe, ma' nhw ishe pethe i ddigwydd yn eu hardalodd, a ma' hynny'n grêt. Ma' 'na rwystredigaethe hefyd, achos ti'n delio gyda gyment o bobl, so ti ishe gwybodeth wrtho 22 menter iaith, um, weithiau dyn nhw ddim yn forthcoming iawn, dyn nhw'n gwybod eich ti'n goffo cwrso. Yeah. So mae ma lot o'n waith i yn cwrso.
Ar, ar e-bost neu ti literally'n mynd amdani ar y car? Na, ar e-bost, a wedi os yna gwyn clywed, fi'n ffonio wedyn ni. So os chi'n derbyn galwad ffôn ffe, chi'n gwybod, ww, sa'i di ymateb i hylaf. a hefyd, ti'n ti, ti danfon bulletin mas pob mis? Ie, yeah. ti'n darllen hwnna? Fi wastad yn darllen e, achos, o'n i'n gweud bod ni'n darllen e cyn ni, ond wedys ti wedyn bod chi'n gallu gweld pwy sy'n darllen e, a dim jyst na, chi'n gallu gweld fan amser mae pob Aelod yn yeah. darllen e? Ie. Yeah. Um, cyfaddefiad, fi ddim yn gallu gweld pwy sy'n darllen e. Na, Fi jyst okay. gallu gweld nifer pobl sydd yn ei ddarllen e. Okay, ie. Ie, mae'r rhaglen ni'n defnyddio, mae e'n ddogfen fyw, a wedyn mae'n mae dangos yr analytics o ydyn ni. Ar un o fe. Ie. Wel, a- am y record e, odi, staff y mentre, mae ddi yn gallu gweld pwy sy'n darllen e, a mae eisiau chi Siapo lan. Pwy o ran... Ti'n well, ti mynd lan i gogledd Cymru lot. Na beth o'n i'n gofyn gyda'r swydd. Ti'n gweud bod ti'n edrych dros Cymru i gyd. Fi'n gwybod bod Dani lan na fyd. Yeah. Um, lan na, Conwy, so... Gen i fi deithio.
Uh, fi lli wneud um, popeth o o'n stafell yn gyfyrddin. Um, so, t'mod ma' popeth nawr yn haws dros Teams neu Zoom neu beth bynnag unrhyw gyfrynge... Hmm. ...fel 'a. Yym so do's sim gofyn i fi deithio llawer. I chi fel mentor myn' mas i'ch cymunede, i ni fel mic ddim yn gorfod myn' mas i Gymru 'de... Ie. ...i ni ni jyst yn cydlynu pethe o yym gyfforddusrwydd Ydy hwnna'n air? Am heddi. Ein, ein cadeirie cartref. O, gwych. Ie.
Yeah. Ac ethoch chi gwobr mic blwyddyn yma, lan yn Gadydd? Yn Gadydd, yeah. do. So, um, hwnna'n un peth ni'n trefnu ar ran y mentre iaith yw bob dwy flynedd mae'n digwydd, sef noson i ddathlu eich gwaith chi. Mewn ffordd, mae fe'n ffordd o, o arddangos eich gwaith chi, hyrwyddo eich gwaith chi i, i gyfryngau, drwy gyfryngau yn bellach wedyn ni yn genedlaethol. So mae'n noson hyfryd ar gyfer staff y mentre, bod nhw'n gyd yn gallu dod at ei gilydd, unwaith bob dwy flynedd mae'n digwydd fel fi'n dweud. So mae ti staff o 22 metr yn dod i un stafell, a wedyn gallu brolio eich gwaith chi, a wedyn ni mae'n elfen gystadleuol, jyst er mwyn sain gwybod, jyst yn mwyn i chi weithio bach yn galetach hefyd i, i ddangos beth chi actually wneud a bethau. Yeah. Yeah. Yn allan

So beth, o ran mynd o'r gwaith de, ti wedi gwneud lot o gwirfoddoli mm. yn dy amser. Do. A ti'n ti rhoi gebolog i ni bach o bod i Gianna, felly na beth ydi ysbrydoli ti i fod yeah. yn gwirfoddolwr, ond le ti wedi bod? Wel, pan o'n i'n 18 oed, e, felly ar ôl gorffen ysgol yn Slyfera, um, benderfynus i gymryd gap year, blwyddyn mas, Ac yym fe es i i Israel yy fel gwirfoddolwraig ar kibbutz. A beth yw kibbutz yw rhyw fath o bentre yy cymunedol wedi deillio ar syniade sosialedd, so ma' pawb yn rhannu popeth. Yym a es i mas i Israel yn 1995, 96, so o'n i 'na dros gyfnod Nadolig a'r Flwyddyn Newydd. 18 o'd o'n i, a 18 o'd yw'r oedran ifanca ma' nhw'n derbyn pobl i weithio 'na, a fel ti'n gweud, gwirfoddoli o'n i, so o'n i'n neud y gwaith heb cael fy nhalu. A oedd y gwaith yn amrywiol, o'n i uh, ar un adeg yn casglu avocados o'r ceiem, maen nhw'n tyfu ar goed, os o'n i ti'n gwybod. a wedyn ni, o'n i na players yn torri avocados ac yn ei casglu nhw. Oedd gofyn bod fi ar y car byn pimp y bore, a wedyn o'n i'n gorffen amser cynno Um, so oedd hwnna, nes i hwnna am doi fis, ond ti'n gweithio yn y gegin, yn golchi llestri, ti'n gweithio yn glynhau toiledau, ti'n... O, yn y laundry, yn smwddio dillad, pawb ar y cyfwts, ti'n fod, pobl ar y cyfwts, rydw ti canodd yn byw na, golchi dillad nhw, a wedyn smwddio dillad nhw. Um, yeah, plygu nhw, rhoi nhw yn i bocsys teuluol wedyn ni, pwy, ie, yeah, nhw'n dod â casglu dillad, dod i paratoi iddyn nhw. Ie. Yeah. Gret.
Ie. Yeah, Mae'n fath o'n Ie, yeah, oedd e'n brofiad an, anhygoel, mae rhaid fi gyfadde. Um, o'n i mas am chwech mis, ac o'n i mor ifanc, so o'n i'n impressionable iawn wedyn ni. So, ond o ti'n aros, yn rhannu, o'n i'n rhannu stafell gyda dau o Norwy, o'n i'n rhannu tŷ bach, dwy stafell wely. Um, fi'n creu o'n i yn y Scandinavian House, so doi o Norwy a un o Sweden a doi o Denmark. ar Gymraes yn rhannu tŷ, a wedyn ni ges i gyfle fyd, ti'n mynd i deithio wedyn ni, is i i Jerusalem dros Nadolig, a is i Bethlehem ara. Oh, yeah. The, the real Bethlehem. The real, ie. Yeah.
um, maen nhw'n galw fe'n Bethlehem, tŷ bara, mae'n golygu, uh, tŷ cig, ac yn Arabeg Bethlehem sy'n golygu tŷ bara. A wedyn ni, yy, es i fyna dros Nadolig, oedd hwnna'n ddiddorol ofnadw. Oedd, um, oedd, er, oedd e'n noson hanesyddol, oedd um, Bethlehem yn cael ei drosglwyddo i Balesteina. So oedd wedi bod o dan um, Israel, ond wedyn ni oedd yn cael ei drosglwyddo i Balesteina, ac oedd arweinydd Palesteina ar y pryd, y PLO, um, mae hwn cyn 20, dwi'n siŵr fod um, Yasser Arafat oedd enw e. Um, oedd e, nes i weld yn gyrru yn ei Mercedes-Benz heibio fi, nes i, fi, fi credu nath e wafio ato fi. Um, yeah. A wedyn trawn i mas na, gall arlywydd Israel ar y pryd, Itzchak Rabin, ei seithi yn farw. O, do. A do, a twa, all hell broke loose wedyn ni, a the bach yn bonkers, ac o'n i'n ohebydd bbc Radio Cymru wedyn 'ny o'dd ti Gari Owen yn ffonio mas yn Israel ma' Heledd ap Gwynfor achos t'mo' fel ma'r bbc a... Edrych am rywun sy'n siarad Cymrag ie. ...Cymrag sy mas yn Israel o ma' merch 18 oed o Dyffryn Teifi mas 'na so ie. So o'n i'n ie. So o'dd o'dd profiade t'mo' chwech mis odd e a digwyddodd lot yym pan o'n i yn Jerwsalem un tro nath bom ffrwydro ar y bys a So, ti'n meddwl, oedd yn eitha cythryblus. Ond ges i bythefnos yn teithio yn yr aifft hefyd. Ond gwirfoddolwr o'n i, so oedd dim arian dy fi. So o'n i'n dlawd yn nadw, so o'n i'n hitio bob man. Um, ac o'n i'n teithio yn yr aifft gyda ffrind i fi, a wnaethon ni, just, ti'n meddwl, fel i ti wrth teithio, cwrdd â pobl o Colombia, a bydd oedd y chwech o'n i'n teithio dyn gilydd rownd yr aifft, a byw um, mewn mosquito infested hotels a rhywbeth. Ie, yeah, ie. Yeah. Yeah.

'dyn nhw ddim yn berthnasu i fi, ond timod fel i ti'n galw nhw'n Anti Sheila a Wncl Tom? Ie. Nawr o'dd Wncl Tom James o Llandei- o Llangadog. Oce. A Anti Sheila wedyn 'ny o'dd o- o'dd hi o Llunden. Wel o'dd hi o Belarws yn wreiddiol, ond o'dd hi'n o'dd hi'n galw'i hunan yn Jewish Welsh, er bod 'i ddim o Gymru, ond o'dd 'i gŵr a'i deulu fe o Llangadog. A o'dd gyda nhw tŷ haf yn Llangadog, yy tu ôl y comin. So, um, oedd Uncle Tom a Auntie Sheila, bod tro nhw'n dod i Llangadog, o'n i'n mynd i weld nhw. A Auntie Sheila, i ddewes, yn dweud dweitha i, o, oh, um, os fi moyn cymryd blwyddyn off, i ystyried mynd i Israel. A es i, ie, ond beth fi'n mynd i wneud yn Israel? A wedyn nath i gyflwyno fi'r syniad hyn o kibbutz. Mm. A mae yna kibbutz representatives yn Putney yn Llundain. So wedyn oh, ti'n mynd lan fyna, ti'n cael dy gyfweld, achos er mwyn gweithio'r cibwts wedyn, mae'n rhaid ti'n cael dy dderbyn o rhywbeth fel la. So ges i gyfweliad yn Llundain, um, a mae'n eithaf nhw, ma nhw derbyn pawb. Wel, pan bydd o ddim, fe? So wedyn ni, um, wnaethon nhw ofyn i fi ofyn, are you available? A fysi, oh, any time now, I finish school. Yeah. A fi wedi dechrau gap year fi. So o'n i ar, ar yr awyren i Tel Aviv yr wythnos ganlynol. Wow. A wedyn ni, ie, yeah, chwech mis yn Israel. A wedyn des i'n ôl a wedyn es i'r brifysgol. A wedyn ar ôl y brifysgol es i China. Do, yn gwrfyddoli fyna wedyn, ie. Yeah. So, es di i prifysgol... Aberystwyth.
Aberystwyth.
A wedyn ar ôl graddio mewn draw i China. Ie. Yeah. Be nes ti'n China? Dysgu Saesneg.
So, nes i radd mewn... Wahanol. Ie, yeah, nes i radd mewn Cymraeg. Neb yn China eisiau dysgu Cymraeg. So, nes i, o, oh, ail iaith fi. Tynod. Wel, Yym, ie. Ond goffes i wneud um, TEFL, uh, Teaching English as a Foreign Language. Okay. So nes i cwrs o hwnnw yn Highgate yn Llundain, so o'n i mewn bedsit yn Highgate, a cwrs yn para mis. A wedyn ti'n cael... Intense wedyn, oedd e?
Ie, ti'n cael dy ddysgu, a wedyn oedd rhaid ni dangos bod ni'n gallu dysgu hefyd. Ie. Yeah. A wedyn 'ny ti'n mynd trwy broses, es i yn wirfoddoli gyda mudiad o'r enw'r VSO, Voluntary Service Overseas. Nawr, dim unrhyw un sy'n gallu gwirfoddoli 'da VSO, mae proses cyfweld rili dwys 'dyn nhw. Mae fe'n ddiwrnod llawn o gyfweliad. Dyw e ddim yn un wrth un, ma' ma' raid ti neud tasge, ma' nhw'n rhoi ti mewn grwpie, ma' nhw isie ma' nhw'n rhoi scenarios lletchwith i'r tîm, nhw eisiau gweld sut i tîm mynd i ymdopi dy'r senarios hyn, mm. achos maen nhw'n mynd i fusoddi lot o arian ynddo ti, yn talu i ti fynd mas i wlad arall, ac yn gofalu mewn ffordd ar ôl ti am y dwy flynedd, dwy flynedd yw'r contract. Okay. So ges i fy nerbyn wedyn ni, a uh, o'n i'n gwybod ble yn y byd o'n i'n mynd i fynd, a nhw wedi wrthau, o, byd ti'n athrawes Saesneg yn China. Na. Oedd hyn, ti'n bod, oedd gemau Olympedd Beijing yn 2008. Oedd hyn cyn y cyfnod na, so ti'n bod, China fes wedi dod yn fwy poblogedd ar ôl y gemau. Ie. Yeah. Oedd hyn nôl yn 2000, is i mas na. Oh, right, okay. A dychwelyd yn 2002, so dwy flynedd. Le yn China eistedd yn? Ti'n nabod China o gwbl? Uh, dim falle yr, y drefi bach, yn gwybod y rai, y rai dynasoedd mowr. Reit, o, wel, yn bell o fyna. Um, so mae dy ti, um, mae China, mae dy ti lot o taleithiau uh, states. Yeah. A enw daleth o'n i'n byw yn ddi oedd Shanxi. Yeah. Mae Shanxi reit yng nghanol China. So mae'n fwy yn y gogledd, Ie, Gogledd Canol. Okay. So ti'n clywed am y Terracotta Warriors? Mae Terracotta Warriors yn eitha poblogaidd, so ni yn y daleth nesaf at nhw mewn ffordd. Oce. Okay. Na, fi'n clywed am Shanxi, wel, unrhyw beth yn rhan pel drod, a mae China wedi bod yn gwario gormod o arian ar, ar pel drod yn y blynyddoedd dda. Right. So fi'n gwybod cwpl o'r ardaloedd, ond... Ie, yeah, mae lot o, wel, oedd, oedd sôn falle oedd Gareth Bale yn mynd mas i China ar un adeg. O, oh, iawn, bydda fi wedi mynd i Shanghai neu Beijing. Oh, course. Ie, ie, ie, ie. Shanghai yw'r rai. Ie, yeah, maen nhw'n gyfoethog.
So mae VSO yn derbyn gwirfoddolwyr i weithio iddyn nhw ac yn anfon ni fel gwirfoddolwyr i'r trefi bach bydde ddim yn gallu denu pobl achos dim arian mawr dyn nhw. So, er bod fi'n gweud bod fi'n gwirfoddoli, o'n i yn derbyn cyflog, ond o'n i'n derbyn cyflog um, athro Chinese arall. Sef dim lot wedyn ni. Na, na. Ond oedd e'n ddigon i fi, ti'n ma, bwydo'n hunan. A... Mwy na Israel o.
O ie, yeah. o'n i'n cael dim byd fyna, dim byd, ie. Yeah. Yeah. O'n i'n byw ar arian poced fy hunan fyna. Yeah.
Deg, deg. A so, pwy'n mas o'r ddoi, da ti mwynhau mwyaf neu ti jyst yn joio'r ddoi achos yna mor profi yeah. wahanol fi'n credu? O'n i'n 18 yn mynd i Israel, o'n i'n 25 yn mynd i China, So mae, ti'n ma, Israel nath dysgu mwyaf i fi, achos fi'n credu o'n i'n impressionable iawn a mor ifanc. a hwnna nath tanio dychymyg fi a ie, bod fi eisiau gwneud mwy. Mm. So hwnna oedd y springboard i fynd i China mewn ffordd. Oedd Israel, ti'n modd, snippet bach oedd e, China'n lot hirach. So, ti'n modd, yn China, o'n i'n byw a gweithio a y ffrindie, cymdeithasu, popeth fyna. O'n i, yeah. t'mo', byw bywyd 'na. So mae'r profiadau'n hollol wahanol wedyn. I bet. A esbyd y cyfoeth falle. Ti'n credu mwy o falle cyfoeth yn un ardal na llall? O ran ariannol neu tai neu beth oedd gyda pobl, chos ti'n gwybod, ti'n ma, ma yna snippets tlawd i gael yn, yn y ddwy. Mae um, China yn enwedig y cyfnod i syd e, dechrau'r ganrif. Yeah. Um, tlawd, tlawd, tlawd. Mae VSO ond yn anfon gwirfoddolwyr i'r trydydd byd. Wow. So ar y pryd, ti'n meddwl, China, mae, mae China yn rhyfedd, mae gyda ti, um, fel ti wedi gweud yn gywir, ardalodd rili really cyfoethog, yeah. ond mae'r mwyafrif o China'n rili really dlawd. Um, ti'n meddwl, o'n i, ges i'r fraint o fynd i aros gyda rhai o students o'n i'n dysgu, achos o'n i'n 20 25? 23 yn mynd mas 'na, 25 yn dychwelyd. A oedd y students o'n i'n dysgu, oedd y rai hynna'n 20. So, oedd dim lot o waniaeth oedran rhwngtho fi a nhw. So, lot o'n nhw'n ffrindiau i fi wedyn. O'n i'n mynd i ware ping-pong dyn nhw, neu o'n i'n mynd i cerdded y mynyddau gyda nhw. A, ac o'n i'n cael mynd mas i swpera dyn nhw a bethau. Oedd e'n gret, achos o ti'n yeah. gweld diwylliant byw wedyn. Yeah. Um, ond weithiau, o'n i'n mynd i aros yn eu cartrefi nhw, a um, my gosh, oedd yna goriad llygad. Oh, no. Ti'n mwyn, oedd, um, nes i gartref un person, jyst ymweld â hyn nes i, ac es i i'w fflati, a oedd nifer o fflati oedd yn yr un adeilad, a dyn nhw un tu bach rhwng yr holl adeilad. Gallwn ni sgwennu, allan ni fod yn trwy no. yn siarad am toilet traina.

Do, nes i. Ond o'n i'n barod fel gyda ar ôl dwy flynedd. Yeah. Achos fi oedd y Waig Warren. Mae Waig Warren yn golygu foreigner. Um, a fi oedd yr unig person um, o'r gorllewin a un arall, doi ohono ni, yn athrawon Saesneg na, am ganfod o filltirodd. Felly ti'n ti lli dychmygu oedd hi'n anodd fan hyn bob dydd, os o'n i'n cerdded ar y stryd neu mynd i'r siope neu rhywbeth, oedd y ti pobl yn dod eisiau twtio gwallt fe, edrych ar, tywod, eisiau twtio fi a e, gweld beth o'n i'n prynu, o'n nhw'n edrych yn y fasged siopa, tywod, o'n i'n mynd i'r internet ba, achos oedd yeah. dim, tywod, y wen eitha newydd o bethau yn China, o'n i'n mynd i'r internet bar, tre logo mlaen i sgwennu at gytre, oh my gosh, byddwn ni'n troi rownd a byddai fel, 20, 25 o bobl tu ôl fi jyst yn edrych ar beth o'n i'n neud. No way. Ie.
A t'mod...
Ti fel celeb bach de?
Wel ie. Oedd e probably'n teimlo fel 'ny.
Oedd, ond mae'n flinedig. Oh I bet. Ie, bob dydd t'mod, isie torri gwallt, mynd i dorri gwallt, a menyw fach yn torri 'ngwallt i, a o'dd 'i'n shocking o! Achos o'dd 'i ddim wedi gweld gyfarwydd o gwallt cwrls. melyn. Yeah. A oedd hi'n siglo yn tyd o'i gwallt fi. A ni'n meddwl, oh, gosh. Ie, yeah, watch a bit.
Ie. Off the topic. Ie. yeah.
So, i bwyna, ni'n gwybod am dy fyd gwaith a dy fyd wirfoddoli nawr. Ie. Yeah. Mae hobiad y ti, wrth gwrs, mm -hmm. fel mae pawb. Ond fi'n clywed bod ti'n wario cricket, ond ni wedi cael snippet bach. Pwy o'ch chi'n wario di sy'n rotha? Llandeilo.
O, oh, fe.
A chi ennill? Chi ennill? Ti'n gweud o ti? Na, na, Llandeilo ennill. Ah, oce. Okay. Ni jyst moyn clarifio hwnna ar thing. Ti'n joio criced o'i ti? Fi caru criced. Ti'n wario Bronwydd?
Fi wario Bronwydd, centro tu fas Cyfyrddin, ydw? Ie, yeah, fi'n abod lot fi'n actually wario Bronwydd, yn ochr y dynion mwy na'r menywod. Fi'n mynd abod y dynion o gwbl. Uh, Ni'n... Ar wahân.
Ni'n ar wahân. Ydyn. Na, mae'n siarad sotio yma. Sgwyddo, dyw'r dynon ddim yn chwarae yn y geia, mae merched yn chwarae trwy geia. Ie, yeah, hwnna'n good point. Ni'n chwarae um, cyngrair dan do. Cysylliaeth. Ie, yeah, yn gyfyrddin y fe. Yn, gyfer, yn y pod yn gyfyrddin, ie. Yeah. Yeah. Ydyn. A sy'n ma fe, achos mae ni'n trial annog yn Llandeilo, er enghraifft, dim bod fi'n trial ar y pod fel hwn, um, mae'n gret i gweld gymaint o menywod yn chwarae mm. pel drod, criced ac yn y blaen, rygbi, a mae'n galed i cael gymaint o menywod i wneud e. So pan ni'n gweld post nhw yeah. lan, ac i fod yn deg llun reilio, maen nhw'n gwneud job yn rili dda yn y yeah. gwthio mas anno pobl i dod. Mae so... Lisa dy ti yn Llyndeilo, captain Llyndeilo, a yeah. fi'n credu bod hi'n gyfrifol am y socials a pethau. A mae hi'n arbennig o dda, mae'n gwneud pethau'n ddwyieithog hefyd, oh, yn dechrau yn Gymraeg. Um, ond mae Llandeilo, fi'n teimlo bod tîm Llandeilo yn debyg iawn i'n tîm ni yn Brynwydd. Mm. Uh, Gaethon ni gêm gyfartal cynt, neu ddweud na, gan bod ni wedi colli yeah, yeah. Llandeilo penwthnos. Oh. Um, fi'n joio hemo peli. Fi, ti'n mwyn, ni'n ymarfer ar nos Wener, ti wedi bod yn gwaith trwy'r wythnos, a fe nos Wener, yeah. ti'n hemo pethau. Good fel.
Ie. I cael dy rwystredigaethau mas. Ie. Yr un. Ie. Fantastic. O, da.
A hefyd, mm. ti uh, dal ar y cyngor yn gyfyrddin ar y funud? Ti... Mm. Ydw. So ti'n cynghor o'r tref? Yndw. So rydw ti'n ffindo hwnna?
Fi'n gynghorydd weddol newydd, so ers mis mai blwyddyn nesaf, so mae bron yn flwyddyn. Ie. Yeah. A um, mae e'n, ti'n mae'n mae lot o dy amser di, ynddo e? Um, achos eto gwirfoddoli ti, ti'n neud e o dy wirfodd. Yeah. Um, mae yna lot o gyfarfodydd, ti'n cwrdd fel cyngor tre, ond ti hefyd ar ryw bwyllgorau. Yeah. So fi ar y pwyllgor cyllid. Ond y peth yw, mae'n rhaid fi ddweud, yng Nghaerfyrddin, ni'n lwcus ofnadw bod dyn ni tîm staff arbennig. So mae gyda ti clerc y dref, yeah. a hi wedyn ni sydd yn tywon, rheoli beth sy'n digwydd o fewn y cyngor, is-glerc sydd yn weddol o newydd gyda ni, mae'r ddwy o'n nhw'n ffantastig. So bron fel cynghorwyr, i ti'n goruchwilio i gwaith nhw, Yeah. A wedyn ni, fi ar y pwyllgor cyllid fel fi'n dweud, so fi'n goruchwilio bod dim gorwario, bod ni ar budget, bod um, y clerc yn neud i gwaith yn gywir. Mae hi mor ffantastig, sy'n eisiau rili really boeni, so yeah. cyfarfodydd ni yn eithaf byr sydd yn ffantastig i weid, right. achos fi'n fi, clywed am brofiadau pobl mewn cynghorau yn y cymodd a pethe. Mae cyfnod yn ymlaen, mor ie, oh my gosh, dim yn gyfyrddin, i ni to the point, yeah. a mae dyn ni tîm staff rhagorol, sdim angen gwamalu, sdim angen gwastraffu amser wedyn ni, achos maen nhw'n neud i gwaith yn iawn. Ie, yeah, sbynnon. A ti'n ti joio fe ar y cyngor? Ti'n ti ffindo bod ti'n ffindo bach mwy mas amdano gyfyrddin felly? Ti yn, nag wyt ti? Hmm.
Ti wedi bod yn gynghorydd, do? Do, o'n i'n gynghorydd 2016 tan 2020 neu 21, un o ddoi. Mae'n agoriad llygad, achos ti'n gweld, o, oh, gymaint maen nhw actually wneud. Ie. Yeah. Achos mor rhwydd yw ei feirniadu, mor rhwydd yw cerdded trwy dy dre neu dy bentre a beirniadu, o, oh, mae yna, mae ma, ma cwn yn neud baw a pethau fel la. Wedyn i ti'n gweld wedyn i, gyment mae'r cyngor yn goffod delio gyda. Yeah. A faint mae pethau hyn yn costio hefyd. Yeah. Hwna sy'n agoriad llygad fyd. Yeah. Ti'n meddwl, o, ie, yeah, fi'n lli gweld nawr, mae eisiau blaen o'r ieithi pethau. Ti'n meddwl, mae golchi strydoedd y pethau. Mae'n costio lot. Siôn. Yeah. Um, a mor hwydd mae'n beirniadu pethau heb ystyried yr holl waith sydd actually yn digwydd tu ôl y llenni. A, a na pha mae'r un o'r resymau sy'n mlaen. yeah. i'r cyngor oedd, o'n i'n actually gweud yn speech fi pan i'n mair o'n i wedi gweud dision y cyngor, o'n i'n edrych ar y nos fercher ar y laptop o'n i'n gweud i'r graig, I'm just going to see which old farts are on this uh, council. a drachus yno fe, a y tuedd ar oedd, oedd lot o bobl hen, gwallt gwyn ac yn y blaen, o'n i fel, o. Dynon? Uh, ar yr adeg, oedd ti a pedro menyw. Uh, 3 neu 4 menyw, so oedd e ddim rhi ffôl, really, yn y grand scheme. Um, ond do, lot o dynol, lot o thing, pobl hen, o'n i'n meddwl, oh, I'm, I'm lan i newid y bach. Ond wedyn ti'n dechrau ystyried ffaint mae'r pobl mm -hmm. hen hyn yn gwybod. Yn gwneud. Ac gwneud. Ie, ie, ie, ie.
Mae'n ma nhw'n...
Yeah. Yna be wedi si, fel o'n i'n gweud, speech Mair, fi newydd si, these old farts, and these old farts turned out to be quite alright, actually. Achos, na beth o'n nhw'n neud. Mae nhw'n yeah. ma nhw gwybod i stoff, mae nhw'n yeah. gwybod y dre. Os, falle, weithiau, mis eisiau uh, egni newydd. Mm. Fel gyda pob swydd, fel gyda pob uh, busnes neu grŵp neu... Ond amser yw efo, dyn fe? Ori. Chos ti'n os, os ti ddim ddeol, mae'r amser gyda ti. A wedyn ti, na pam mae gyda ti'r old fast fel i ti'n galw nhw. Ie. Yeah. Sa'n galw nhw hwnna. um, mae'n neud synwyr pam Are. bod yn gweithio fel la, a wedyn ni, os oes pobl d'oedran di i fy oedran i wedyn 'ny. Ma' 'da ni yn swyddi llawn amser. Oes. Ni'n magu plant, ma' gyda ni deuluodd. Falle sdim o'r amser 'na gyda ni i roid. Ie, ma'r balans 'na wedyn, o's e? Ma' 'na balans i gymryd, oes, ti'n iawn. O, gwych. Beth arall wyt ti'n neud yn dy amser sba de? O, um, fi'n aelod o gôr, Sengar, côr yn y dre, a fi o'n i'n canu yn y Paredd Gwyl Ddewi dros y penwthnos. Oh, um, so, Fi 'di bod yn aelod nawr, ni'n dathlu ugain mlynedd flwyddyn nesa, ac o'n i'r aelod cynta. O, oh, gwych. So, ugain mlynedd o gan i dy sengar. Rili mwynhau, rili mwynhau. Alto ydw i, os oes diddordeb dy ti. Ie, wel, cer amdani, ti'n gwybod. Gwerthad a un fan hyn nawr, felly beth ti'n ganu ar Esperec, rhywbeth gynir. Ti'n ti mwynhau'r canu de? Ti'n mwynhau... Pwy, pwy agwedd o'r canu ti'n mwynhau y mwyaf? Os fi wedi bod yn cwpl o grwpiau o'r blaen, yeah. dim, dim ond fel lwbr o fe trwy ysgol a bydda. Yeah. Ond mae lot o cymdeithasu yn mynd tu ôl um, Os, y canu. Mae criw ffantastig, a fi'n credu ers y pandemig, ni di, ni di tyfu os rhywbeth. Fi'n credu bod pobl wedi gwerthorogi y cyfleoedd na o fy mas a cymdeithasu gyda'i gilydd. Mm. So mae gyda ni mwy o bobl di ymuno'r cwr ers y pandemig sydd yn briliant, newyddion gwych. Yym, joio harmoneiddio, t'mod. So, achos bo' fi'n alto wedyn 'ny, fi ddim... fi... fi'n tueddu i harmoneiddio'n syth, fi ddim yn canu ar lawon, fi jyst yn mynd yn syth i'r alto bit. Ie. Joio. Ond beth arall fi'n hoffi neud, ma' raid fi weud 'yn, achos ni yn Dinefwr, yw cerdded lot. Ie. A fy hoff fane cerdded yw Llyn y Fan Fach a'r Gan Goch, sydd wrth gwrs yn edrych dros Bethlem. Ie. Yy, ble ges i fy magu. So, fi wrth fy modd cerdded yr ardal hon.

Do, oedd yn bleser. Mae croeso i ti dro unrhyw bryd fel mendreiaeth, achos ti'n fel ti'n gweud, mae'n ei cadw beth yn gilydd. Ond na, diolch yn fawr i ti am dod mlaen. Um, mae Adam yn yr ardd, da ni, wrthnos nesa. O, oh, gwyboi.
Ie, yeah, o ti'n gweud gyda, bod ti di, ti ydi actually cymryd i... Swyddi. Swyddi, Adam yn gweithio i MIC, i Mentreuaeth Cymru, a wedyn ni gath i swyddi hysbysebu, ie, yeah, ges i'r swydd. Oh, yn lle Adam. Dyna gret. Yn gloi, cyn cau, fi wastad yn gofyn i pobl sy'n dod ymlaen, po mor bwysig yw'r Gymraeg i nhw. Oh. Snippet bach, ond ti wedi trefilio'r byd, a ti'n gweld falle ieithoedd gwahanol a po mor bwysig mae ieithoedd i pobl, mm. i, i cymdeithasau hunan nhw. Mm. Po mor bwysig mae'r Gymraeg i dyn nhw? Na, sa'n yn bwysig o gwbl. Na? Na, mae eisiau farw, ti'n gwybod? Ie.
O, bois fach, fi byw yn mywyd yn Gymraeg, drwy'r Gymraeg, a um, ti'n meddwl be, mae'r profiadau, mae'n wir, y profiadau fi wedi cael dramor yn neud ti werthfawrogi'r hyn sydd gyda ti gymaint yn fwy. Yeah. Um, o ti'n sôn am profiadau felly mas yn Qatar, oedd, oedd pobl ti wedi cyfweld gyda ynghynt yn sôn am pobl yn gyffroes o clywed yr iaith. A mae e mor wir, Fi'n meddwl weithiau yng Nghymru, ni mewn cocoon a ni'n tymlo bod ni mewn rhyw fath o bybl a um, bod ni'n bo ni rhwydd iawn yn blino achos mae hanes yr iaith yn un o frwydro, yn un o ffeito, yn un o twa, protestio, ralio, yr oll un ni wedi goffo wneud sydd mor, mor bwysig neu bydd yr iaith ddim mor gryf ag yw e nawr. Ffaith. Ond ni'n ni rhwydd wedyn ni yn gweld yn, y beirniadaethau hyn yn dod o tu hwnt Clive Waffa, yn y Times, yn y papurau yma, a ti'n meddwl, iaith um, dibwrpas, yeah. dibwynt, yr oll na, a ni mor rhwydd yn digalonni. Ond os ti'n edrych tu hwnt i bybl ni, a Lloegr, a phryden wedyn ni, os ti'n edrych tu hwnt i na, mae pobl mor eiddigeddus o'n sefyllfa ni mewn ffordd. Yeah. A mae pobl yn edrych mewn i cael ei ysbrydoli o sut mae'r Gymraeg wedi goroesi ac yn dal uh, para i fod. Os pan ti'n meddwl, mae gyda ni'r cymdogion sydd gyda ni, yr iaith gryfa mwyaf pwerus yn y byd, a ie, yeah, ni yma o hyd, yeah. mae fe'n rhyfeddol. So, um, ond pan ti'n mynd dramor wedyn i yn dweud bod ti yn siarad iaith wahanol i Saesneg, mwy na heb, mae'r pobl na dramor a mwy na sa sawl iaith hefyd. Oh, yeah. So maen nhw'n hollol deall. Mm. Fan hyn, dyn nhw ddim yn deall. Mas o'r bybl Prydeinig hyn, maen nhw'n deall. Mae fe'n rhwydd, yeah. mae fe'n norm. So, ie, yeah, mae, ma, tywed, mynd dramor, ti'n dysgu cymaint mwy am ble wyt ti'n dod o hefyd, ydyn ni. Ie. Yeah. Yeah. Gwych.
O bydded i'r hen iaith barhau. Mor syml â 'na. Job yna. Wel, diolch yn fawr i ti. Diolch. A dalon ni lan cyn hir, ond oni bai am 'na, by' ni'n croeso Adam wythnos nesa, a diolch yn fawr i chi gyd am wrando. Da bo. Da bo.